Эбээн эбэҥки нуучча суолуттан түөрт киһи кытынна, санаатын эттэ, үлэтин көрдөрдө, онон үлэ биир остуолбутугар икки тылынан барда. Дьон эппит санаатын истэн баран, төгүрүк остуол кыттааччыларын этиилэрэ. Үөрэх-хонуу уһук комиссиятыгар Саха Республикатын национальнай суолугар чинчийэр институтугар Научнай грамматикаттан оскуола грамматикатыгар көһүү боппуруоһа туспа көрүллэн, туһааннаах тэрилтэлэр, специалистар кыттыылаах төгүл остуол ыытарыгар. Саха тылын, литературатын уонна культуратын кабинетын саҥардыыга, эбии көрдөрөр-иһитиннэрэр пособиеларга, баар киинэлэртэн, документальнай биэриилэртэн талан, испииһэк оҥороллоро. Холобур, сааскы кэм икки-аҕас киинэлэр, ытык дьоҥҥо тыллыктаах санаалара, национальнай көрдөрөр-иититэр хампаанньа биэриилэриттэн норуодунайдар этиилэрэ онтон да атыттар. Икки тыһыынча отут сылга диэри республика сайдыытын стратегиятыгар сөп түбэһиннэрэн, былааһыгар киллэрэн, ханнык эбии көрдөрөр-иитинэр пособие наадатын толкуйдаан, испиисэк оҥорорго. Үөрэх киинигитин Баатабай уонна профильнай диэн тупсарарга байытарга. Саха култууратын предмет быһыытынан уон биир сылааска диэри үөрэтэри туруорсарга. Тылгыт арааһын, дидактическай матырыйааллары, электроннай ресурсалары таһаарар наадатын учуоттаан, үбү-харчыны көрөргө. Эр ярмаркаттан идэни үрдэтэр кууруһу таһынан, бииргилээн оскуола, улуус күүстээх айар учууталларын түмэр механизмын толкуйдуохха. Элбэх эбээн эбэргэ оҕото саҕатыйбытынан сибээстээн, сахалыы эбээннии, сахалыы лэҥкэйии тылдьыттары оҥотторбуттартан оҥорорбун, саха тылын, литературатын уонна култууратын учууталларын өйүүр, саха тыла, СОМ, сайт кыайыыга өйүүр идеятын тарҕатар ньымалары булуохтаах. Доруобуйаларын тааччахтаах оҕолорго анаан инклюзивнай үөрэхтээх ыстандартка олоххо киирбитинэн, кинилэргэ аналлаах сахалыы үөрэх киһилэрин оҥороллор. Үлэни үрдэтэр институтка саха тыла, литература уонна култуура учууталларыгар анаан улуустарынан ааптардары илдьэ сылдьан семинардары тэйиттэриэххэ. Үп Маким министиэстибэтигэр уонна республика ревизионнай кэмитиэтигэр. Урукку өттүгэр үөрэх министиэстибэтэ үөрэх кинигэтин иккис, үһүс, төрдүс тахсыыларынан республика бары оскуолаларын хааччыйан оҥорбут буоллаҕына, кэлиҥҥи үс сыл иһигэр Саха Республикатын Үп Марким министиэстибэтэ уонна республика ревизионнай кэмитиэтэ ылбыт дьаһалларынан үөрэх министиэстибэтэ үөрэх программаларын кинигэтин Бастакы этэһээһитин көҥүллүүр, ол кэккэ кэккэ харгыстары үөскэттэр, судаарыстыбанан олохтоммут централизованнай хааччыйыы тохтоото. Үп-харчы министиэристибэтигэр үөрэх стандартынан ирдэнэр модокомплектнай суоллары үөрэх кэҥэтинэн хааччыйыыга көрүллэр үбү-харчыны үрдэтэргэ, улуус балыыһаларыгар уонна үөрэх управлениетын салайааччыларыгар Ыраах Улуу хоту уустарга логистика арыгыта суоҕа бэйэтэ үөскэтэн, транспортнай схема ыараханыттан, тиэйи ороскуота үрдүбүттэн сылтаан, үөрэх киниэтэ туһааннах кэмигэр киирбэт, онон кытыыта сытар үөрэх тэрилтэлэрин кэмигэр хаачыйар туһуттан Почта России лесперечное производство авиация өҥөтүн туһанан транспорт схематын толкуйдуура ирдэнэр. Улуустааҕы үөрэх управлениетын салайааччылара, үөрэх киһиэхэнэн хааччыллынныы мониториннааһыны, сыл аайы кэриэтэлин салайааччы тус хонтуруолугар туруорарга. Оскуола салайааччылара ханнык да кыһалҕаттан чорботон, үөрэх кинигэтэ үбү-харчыны элбэн көрөллөрө, түөртэн төрдүс нүөмэрдээх Фототракты системе Северина Куповтовара, Работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных служб, диэн федеральнай сокуон тоҕуон иккис тоҕуон үс пууннарыгар оҕолорун үөрэх кинигэтинэн хааччынарга бэчэтииһини, доруобардары, посреднига һуох, былаат иккис сиэннэнээччитэ һуох үпү-харчыны быһа сөптөөхтүк туһан аҕай ситиһэллэр үһү. Хас биирдии үөрэх тэрилтэтин үөрэх кинигэтинэн толору хааччыйа сылдьан, оҕо ахсаанын сөпкө ааҕар, сабаҕалыыр, үөрэх пуоннатын сылаайын кэмигэр ыытары ситиһэллэр үһү.